Îcar şeş roj beriya cejna derbasbûnê Îsa hat Beytanyayê. Lazarê ku Îsa ew ji nav miriyan rakiribû li wir rûdinişt. Li wê derê wan ziyafetek da wî. Mertayê xizmet dikir. Lazar jî Yek ji wan kesan bû yên ku bi Îsa re li ser sifrê rûdiniştin. Meryemê ji rûnê narda xurûyê pir hêja lîtrek romayî bi lingên Îsa de kir û di pey de bi porê xwe lingên wî ziwa kirin. Tevayiya malê bi bîhna rûnê nardê tije bû. Lê yekê ji şagirtên wî Cihûdayê Îsxerîyotî yê ku wê paşê ew bida dest got. Çima ev rûnê bênxweş bi sê sed zîvî nehat firotin û li belengaza nehat pelavkirin? Wî ev ne ji bo ku xema belengazan dixwar, lê ji ber ku ew diz bû got. Xelîtka peran bi wî re bû û tiştê ku diketê jê didizî. Îsa got. Dev ji jinikê berde. Bila vî ji bo roja ku ez bên veşartin hilîne. Belengaz her gav di nav we de ne, lê ez her gav ne li bawe me. Dema ku elaleteke mezin ji cihûyan bihîst ku Îsa li wê derê ye, ew elalet hat, ew ne bi tenê ji bo Îsa hat, lê ji bo ku Lazarê ku wî ji nav miriyan rakiribû jî bibînî. Îcar Serekên kahînan şêwira kuştina Lazar jî kirin. Çimkî ji rûyê wî gelek cih û diçûn bawerî bi Îsa dianîn. Dotora rojê, helaleteke mezin a ku hatibû cejnê, gava bi hîs ku Îsa tê Orşelîmê, wan rahişt guliyên xurmeyan çûn pêşiya wî û qîriyand. Hosanna! Yê ku bi navê Xudan tê pî!

Wî ji gorê gazî lazar kiribû û ew ji nav miriyan re kiribû pê re bû, şahidiya vê yekê dikir. Ji ber vê yekê gelek çûm pêşiya wî, çimkî wan bihîstibik ku Wî ev nîşan çêkiriye. Loma fêrîsiyan ji hev re got. Hûn dibînin tiştekî destê we nayê. Binêrin çawa tevahiya dinyayê daye pey wî. Di nav wan kesan de yên ku ji bo di cejnê de biperizin hilkişiyabûn Orşelîmê hinek Yewnanî jî hebûn. Ev hatin ba Fîlîposê Ji bajarê Beytsayda Celîlê û ji wî re gotin. Ez benî. Em dixwazin Îsa bibînin. Filîpos çû û ev ji Endrawîs re got. Endrawîs û Filîpos jî çûn ji Îsa re gotin. Îsa bersîva wan da. Saeta ku Kurê Mirov bê birûmet kirin hat. Bi rastî, bi rastî ez ji we re dibêjim, heta ku liba genim nekeve erdê û nemire, bi tenê dimîne, lê eger ew bimire gelek ber dide. Yê ku ji jiyana xwe hez dike, ew ê wê winda bike. Lê yê ku ji vê dinyayê, ji jiyana xwe nefret dike, wê ji bo jiyana herheyî hiltîne. Yê ku bixwaze ji bo min xizmetê bike, bila li pey min bê. Ez li ku derê bim, yê ku ji min re xizmetê dike jî wê li wê derê be. Kî ku ji min re xizmetê bike, Bav wê wî bide rûmetkirin. Niha dilê min ketiye tengiyê, ez çi bêjim? Ma ez bêjim, Bavo, min ji vê saetê xilas bike. Na, ji bo vê yekê ez hatime vê saetê. Bavo, navê xwe bi rûmet bike. Li ser vê yekê dengek ji ezmên hat. Min ew bi.

kir. Ka ewê bi mirineke çawa bimire? Helaletê bersîva wî da. Me ji şerîetê bihîstiye ku Mesîh wê her û her bimîne. Çawa dibe ku tu dibêjî divê Kurê Mirov ber bi jor be bêhêldan? Kî ye ev Kurê Mirov? Îsa ji wan re got. Ronahî hê ji bo demeke kurt bi we re ye. Hê ku rona hîb were ye, rê veherin da ku tarî bi ser we de negire. Yê ku di tariyê de rê ve diçe, nizane diçe ku derê. Hê ku rona hîb were ye, baweriyê bi ronahiyê bînin da ku hûn bibin zarokên ronahiyê. Piştî ku Îsa wiha peyivî, çû û xwe ji ber wan veşart. Bi ser ku wî li ber wan evqas nîşan çêkiribûn, hê jî wan bawerî bi wî nedanî. Ev çê bû da ku gotina Îşaya pêxember bê cîh. Ya Xudan, kê bi xebera ku me da bawer kir? Û zendê Xudan ji kê re hat diyarkirin? Ji ber vê yekê wan nikaribû bawer bikin, çimkî Îşaya ev jî gotiye. Wî çavê wan kor kiriye û dilê wan hişk kiriye. Da ku bi çavên xwe nebînin û bi dilê xwe fêm nekin û venegerin û ez jî wan qenc nekim. Îşaya weha gotiye, çimkî wî rûmeta Îsa dîtiye, û li ser wî peyivî ye. Lê belê dîsa jî ji serekan gelekan bawerî bi wî anî. Lê ji tirsa Fêrîsiyan ji bo ku ji kiniştê neyên avêtin ev eşkere nekirin. Çimkî wan ji pesnê Xwedê bêtir ji pesnê mirovan hez kir. Îsa bi dengekî bilind got. Yê ku baweriyê bi min tîne, ne bi min, lê bû yê ku ez şandime baweriyê tîne. Û yê ku min dibîne, wî yê ku ez şandime dibîne. Ez bi rona hîtî hatim dinyayê, da her kesî ku baweriyê bi min bîne, di tariyê de nemîne. Eger yek gotina min bibîze û pêk neyne, ez dîwana wî nakim. Çimkî ez nehatime ku dîwana dinyayê bikim, lê ez hatime.